Salam owadan Türkmenistanymyzyň mähriban adamlary gadyrdan watandaşlar täze proýektimiziň Ak telpek proýektimiziň ikinji sany biz ýene-de Gyzgalada şef ussat aşpez Döwlet Kirmanow bilen biziň bu günki myhmanymyz aýdypdyk ýurdumyzyň meşhur ynsanlaryny biz çagyrarys diýip Aş berlikde, owadan tagam taýýarlamakda, owadan aýdym aýtmakda meni nusga hasaplaýan zenanlarymyň biri, Türkmenistanyň akyldar artisti Eneş Rejepowa. Eneş, hoş gördük!
Hoş geldiňiz, salam. Men Döwletgeldi Permanow. Men bu gepleşigi iki dilde alyp barjak. Prigotowleniýe bolýar, käbir tagamlary bişiren wagty käbir sözleri rus dilide aýtmaly bolýar, sebäbi

Şu gün bize Aşber bugdaý unundan başga unlaryň hemmesini hödürleýär we başdan hem aýdan zady peýdaly we sagdyn iýmitlenmegiň tarapdary bolandygy üçin iň aýratyn tarapy tagamly iýmitlenmek. Köplenç biz pikir edýäris sagdyn iýmit bu tagamly däldir diýip. Gyzgalada ussat aşpeziň hödürleýän menýusynda hemme tagamlar diýseň datly. Indi näme üçin ilkinji myhmany biz şu ussat aýdymçyny saýlandyr söýdýäňiz? Aslynda Eneşli Jeffa ençeme ýyllar bäri berhizli gezmeli boldy. Ýöne berhiz bolmadyk ýagdaýynda-da Eneş süýji tagam taýýarlamagy söýýän biri we men Eneşiň bişiren naharlarynyň köpüsini iýip gördüm, aýratynam balygy halaýar. Döwletberdi, şoň üçin siz balykly mantini saýlanypsyňyz. Da.
Aýdyşyňyz ýalak, öňünden näme bişirip bereli diýende, sorag berende, Ona lýubit diýetiçeskiýe rybu diýdi-de. No,

Şony saklaýanyma men gynanaman. Sebäbi indi kän şo näme şo gowrulan zatlary kän iýip bilemak, dogrusyny aýtsam, kän halamak şony. Şu wagt şeýle stoluň üstünde buga bişen zatlar, grillde bişiren zatlar, onnoň ýaga gowrulan zatlar bolsa men olaryň ýüzüne seretmeýän ýaga. Şo buga bişen ýa grillde bişen zatlar, şu ýagsyz zatlar gowy görýän agyrym şonary ýa. Zoralaryň köpüsi hem görýän sen iýýän. Şol tagamly şol. Şony iýip öwrenýän bolup, şony bişirmekde de gowy ussatlar bar-da, onuň ýaňy diýdiler-ä pyýpyňy tut diýip. Şo ýaňy kädili çorba-da men özi gowy görýän tagamynyň biri-de. Onuň şoň üçin men kän hiç gynanamok şo Syrkawlygyň onam bir Allajan bir zatdan diýen berýändir, sebäp bolýandyr-da. Ony bolmasa bir dieta saklamak ýa-da berhiz saklamak gaty kyn. Köp adam şeýle kösenýär. Şonuň üçin hem e, keselleri obostreniýe berip aýdy köp näme kösenýärler. Meň üçin ol ýaman aňsat da dieta saklamak. Ne hiç kyn olmaýar. Mähriban tomaşaçylar şu söze üns beriň. Dieta saklamak men üçin aňsat diýýär. Şol her bir kyn zady aňsat derejesine eltýän zat näme Enesjan? Seň özüň yhlasyň seň hawa seň şoň yhlas edýäň şoňa onuňam bir näme diýseňem bir bir zady ýeňmelidä sen şo derdi ýeňjek bolup. Ho men adama azar bermäýin birini bir iýip bir plan bolup durýa skor çagyrmak ýaman erbet zatda bilýäňmi ýa dogrum iýip dawleniýasy galyp skor çagyrmak men özüm üçin bir ýyla gynanýanda bilýäň men düşünýän adamlar iýesi gelýän zat men oňa hiç zat edemok ýöne Ýaman saklamak kyn men bilýän sebäbi men öň has ýaş döwürlerimde kyn görýärdim diýeti saklamagy şoň üçin köplenç ýaramýardym ýaşy ýaly menem skor çagyryp gördüm şoň üçin indi bir hili bolýan şoňa gynanýan şon ýaly adamlara dogrusyny dogry ýöne oňada wagt gerekde wagt gerek şu yhlas etmeli ondan şu ukol alýan zat edýän käwagt şu ukoldan deme bir reaksiýalar bolýar şoňa kän Bolamok men käbir zatlary göteremok. Ondan soň iýýän zadyma seretýän şoň üçin. Garaz derman içip ýörende dogry iýmitlenmeli.
Dogry iýmitlenmeli.
Döwlet bilen şoň tarapdary. Hawa. 100%. 100%. Hawa. Wse wse bolezni hemme keseller agyzdan. Agyzdan hawa. Hemme keseller. Ýörüsem agyzdan diýýä türkmen.
Kanyşda. Özüňe seredip dursaň, iýmitiňe seredip dursaň hemme mümkinçilikler häzir bar. Bazarlarymyz doly. Lýuboý möwsüme görä produkt bar. Telekeçilerimiz işläp dur. teplitsalar, daýhanlarymyz, lüboý daşy halodilniklerde Hudaýa şükür biziň öz üzümimiz, öz täze ýylda gawunlarymyz hemme zat döwrebap derejede edilip saklanyp duransoň dla nas ýaman hezil boldy häzir. Sebäbi Daşary ýurtdan gelýän önümler däl-de, öz türkmen önümlerimizde kän işleýäs. I my rad etemu. Gaty begenýär. Sebäbi birinjiden-ä öz svež önümlerimiz, ikinjiden hem restoranlar lýuboý moment türkmen mentalitetine görä, öz däp-dessurymyza görä lýuboý tagamy hem taýynlap bolýar. Derýanyň balygy, dany moment möjzäli file sudaka,

Düşertiň-de, Döwlet bir zat ýatlaýyn. Ene şo Jeffalarda meň oglum iňlis dilini öwrenýärdi. Tüweleme. Onuň eneşiň iki sany gyzy bar. Gyzlarynyň ikisi hem bir süýji tagam taýynlaýarlar. Elleri şeýle süýji. Meň oglum iňlis dili okamana gidenogaz senä baryp eneşleň diňe aşhanasynda oturyp desertik gaýdýan eken. Näme desertler taýýarlaýardy ene şo wagt? Meniňä gyzlar taýýarlaýardy o wagt. Gyzym taýýarlaýardy. Ene baýyrdy berýär.

bir adamyň päkligi, göwün ýüreginiň päkligi men esasy. Ýüzüň owadan bolmasyn, ýüregiň owadan bolsun, meňki hany şol. Onda şu zatlary görýän. Ruhy ýagdaý diýjek bolýan. Hawa, ruh tarapdan.
Ana şo gözellik.
Duhovny da na samom deli duhovny, duhovny, duhovnyň içine mysli, mçta ýerýä.

Çopan telpegi diýilmeýän oýun. Raskrywaýç açylýar. Da da da. Şuň ýaly stiklýanyň çäýnekde seredip oturybilýärmi? Aslynda gözellik soragy şondan başlady. Her bir ine şu naryň dänelerine seredip oturyp bolýada, sagat ýok. Allah Tagala bu dünýäni şeýle bir gözel ýaradypdyr. Diňe şo gözelligi göräýmek galýar meň pikirimçe.
Dogry.
Şu wagt döwlediň iş prosesine saz berseň, eser şol. Hawa, dagy neme. oturmaly. Olam iskusstwa. Hawa, sungat. Sungat otalyr. Iş proses. Her kim biziň menýumyzyň üýtgeşiklik zady bar, to şto my şu günki eden podaçamyzy ertir edenizok. Naprimer,

Kiçilikden eýäm şu kakam şuny şeýtmeli, isrif etmeli däl. Şu nan gatadymy şony owma etmeli, buglamaly, eýtmeli, beýtmeli şeýdip bize
Ganymda bar. Ganymda e
hünär indi Hudaý tarapyn berlendir da şonda ýöreme şo ugur boýunça diýip. E interesowaliýs.

Gazanç eklenç wajypdymy ýa hünär öwrenýänligiň wajypdy? O taýda restoranlarda tejribe gazanmak üçin, soňam şu ýurdumyza gelibem iň krutoý, iň bet restoranlarda işlemek üçin bir gündäki gazanjyň kelläňe gelenok, geljegiňi pikirlenýäň, geljegiň üçinem

No, köplenç powurlar hemişe za kadrym. No, häzirki döwürde Hudaýa şükür eýýäm media bar, alyp baryjylar bar, režissýorlar bar bizi görkezýän. Men indi näme diýjek bolýan mähriban tomaşaçylar, watandaşlar. Şu wagt häzir meni diňleýän bolsaňyz, Gülälege gürlemek geregem däl diýip pikir eden bolmagyňyz ahmal. A. Edýän işini beýan etmek ussatlygy gaty zerur zat we şol size berlipdir Döwlet. Indi men şu wagt şeý diýdikdä, siziň asyl şu ýala uly sahna çykmagyňyza, aşpezlikde Gülzaman sebäp bolupdyr. Hawa.
A. Eneş Rejepowaň uly sahna çykmagyna kim we näme sebäp bolupdyr? Meň uly sahna çykmagyma aýallyk ony Maýa bardyr. Bilýänsiňizmi? Hawa, Maýany tanaýan.
Ana şo sebäp boldy meň aýallyk ony. Uly sahna çykma. Aýdym aýt diýdimi?
Aýdym aýt diýdi.
Oturma sen o özüňi neme etme. Oturma çyk aýdym aýt. Şo o owadan sesiň ýaşmaga galanda gizleme jigim diýdi. Özüm özüm gowy aýdýarda, men galym şo zatlardan. Sen men deregime aýt diýdi. Maýa özem aýdym aýdýarmy? Ol köpe çykyp däl, ýöne ýaman gowy aýdym aýdýar. Gaty owadan.

ukyp-başarnygynyň, tehnikasynyň masterlik derejesindedigini biz bilýäris-ä, hemme professionallaram bilýär. Şol doga bir zatmy ýa soň öwrenilen bir zatmy? Doga bolmasa bolanok ol. Sen okadyňmy diýerler maňa, men okamadym. Ol maňa Alla berendir-dä onam. Men okap öwrenmedim hiç hili. Ýöne ine şo kasetalardan zatlardan diňlärdim, Çary neresse, ine şu kasetany diňle-de al özüň. Näme meni diňlejek soň diýýär-de. Men onuň aýdyp beren sen ýalňyşýaň. Kaprizlere galdyraňa.
Nirsine ýalňyş, şony tap özüň diýýär-de. Şu käbir almaly şu tehnikalar bolýar-da, bokurdakda. Şo zatlar onuň hä bu ýerde ýalňyşan ekeniň, gepir eýli. Şu Çary hekim neressede şo, şo tarapdan maňa kän. Goldaw berip ber şeýdip öýe ussat bolmaga. Garaz onda ussat bolmak üçin hökman ussadyň mekdebini geçmek. Olam hök gerek o dogul ýöne ol bokurda sen näçe trenowaty edeniň bilen ol bolany aňyrdan ber. Ýok da.
Ýok da bolany ýöne sen şu şu taýda ýalňyşýaň sen edibilýän zadyň şu sen alman geçipsiň şony näde? Ona men şony he gaýtal he taý bu it on görýän bolup bolup dur-da. Ol oturyp şony öwrenjek bolanokda. Şony diňleýäňde şony alyp bilmek eýýäm bir Hudaý tarapyndan. Şony diňleýäňde şo zady alyp bilmek eýýäm. Perwe naş birinji saladymyz taýyn. Tüweleme.
Sag boluň. Döwlet men ýa-da seni döwlet raýatlaryny. Perwe salat, onaz biz gala.

Şol ýürege garaýada her kim gowy görýär şol aýdymy. Ony men özüm käbir bilýäňdä bilýäň käbir adamlar aýdyp berýär zat. Şu nahar edeňde hiç nerwim titrep dur. Durkaň nahar etme. Semiçki.
He adamyny şoň bilen keselledibem bilýäň diýerler. Energiýaň geçýär diýerler şoň. Şoň üçin şo s lýubowýu diýýär ýa Söýgi ejeň bilen. eje eje näý diýmek çagasyny söýüp şolaň hersiniň gowy gören zadyny şeýle özüm hem şeýle Näme? hersiniň gowy gören içine bir zat atjak bolanda olçukam halaýan däldir ýa şa senem janyň halaýan däldir diýip atmaly zadymy atman goýýan ýa şolar gowy görýär diýip özüm halamasam atýan zatlam bolýada şoň üçin şu söýgi bilen edilen nahar adama janyna dermanam bolup bilýär dogan Gara derman satyn aljak bolup ýörmäň. Hawa.
Lukmanlary gözläp ýörmäň. Gyz gala gelseňiz. Birinji oçert näme işletmäň? Hawa, esasdan ruhy durnukly boluň. Duýgularyňyza erk ediň we duýgularyna erk etmegi başarýan, söýgi garyp tagam taýýarlaýan aşpeziň ýanyna gelmegi maslahat berýän.

Sebäbi köneliklerimiz çörek goýsa öňüne restoranda hemişe-de suw goýdurýar. Suwam bir güýçli bir çörek ýaly. Ha.
Şitat edýän deň derejede bir görünýän myhman sörlügiň alamatyny görkezmek üçin çörek bermesek, bişme bermesek hem

O ýagam ýaňky ýaly, zeýtun ýagy. Zeýtun ýagy, rastительni ýag, eto, şo her kimiň islegine görä. Ha.
Bular fransuzdan salam edýär, hä? Hoý.
Kädil çorbany türkmenler hem taýynlaýan ekeni. Öňde. Enem şeý diýýär. Mhm. Sary ýaga sogany gowurýan ekenler. Mhm. Sary ýagyň üstüne Krupno narezanny, ýaňky gowrulan soganyň üstüne kädini goýýan ekenler. Soňam ýaňy sagylanja süýdi üstüne guýýan ekenler. Pessejik otda kädi bişýänçä bişirýän ekenler. Soňunda duzjagaç berýän ekenler. Ýaňy ýapylan çörejik bilen

Laktoza dowara. Bir minut sözüňizi bölýän.
Aşpez ussat. Siz sary ýag diýdiňiz-ä. Şo sary ýagy uzadaýyň-da maňa. Ynha, bizde ilkinji önümçilik sary ýag önümçiligi. Nur, owadan ülke zawodynda öz sary ýagymyz çykýar imiş. Ejeme eltip beremde ilki Türkmenle önüm diýsek köplenç biziň milletimiz daşary ýurduň kynap ulananyny gowy görýär. Ony ulanyp görüpdi, aga indi türkmenleň güzel ýaly-da diýýär. Menem näme üçin şeýle garaýaňyz diýdim. Ýok diýýär Eýranyň çygar ýagyndanam gowy eken diýýär. Garaz, mähriban tomaşaçylar, size tanyşdyrasym gelýär, Nur toplёrnaýa masla, Nur sary ýagy. Tykwyny sup, blenderde peremalot etdik. Kto lýubit

Şular nememi, nämäniň zady? Mäşmi, ýa başga zat? Etemi krezeliň, rediska. Ýa rediskan.
Rediska.
Bilýän, bilýän. Şas ýörite fermalar bar, organiki zelin. Bar. Ýerde öndüren oklary indi ultrafiolet lampaň aşagyna öndürilýär ferma. Tüweleme şas bezeg üçin, mik organiki ýa PP-de oturýanlar üçin gaty. Adama ýaman polezna. Da.

restoran abraýly bolup bilmeýär, sebäbi müşderi girenden arassaçylyga, restoranyň atmosferasy, ysyna hemme melki detallar bar-da. Ownuk zatlar. Ownuk zatlar. Adamyň syn etjek zatlaryny, öýünde köplenç synlaýan zatlaryny müşderiler restoranda synlaýar. I şo köplenç hem öý bilen deňeýärler. Essi bir restorany Restoranyň şoňa görä arassa, tämiz bolsa hemişe gelip, şaýa dynç alyp, nahar iýip, wagtyny geçirmäne. Öýünden hem rahat bolsun diýip. Kanyşna.
Restoran birinjiden köplenç adamlar restorana näme üçin gelýär diýip, men size sorag beresim gelýär. Size liçna. Serediň,
Döwlet şuwagt menden sorada, dogrudanam, men gyzgala näme üçin gelýän? Geldi mänen birnäçe gezek. Ýa Güldamana, Talhana-da barýan. Men birinji nobatda lezzet we dynç almak üçin barýan. We süýji tagam iýmek üçin barýan. Ene, siz näme üçin barýansyz? Menem şo seni ýaly-la.
Men restorana.

Birinjiden-ä halypa-şägirtlik ýoly bar. Bizi, biziň halypalarymyzy hemişe bize terbiýe berişleri ýalap biz terbiýe beresimiz gelýär. Ýa oçün strogi. Men gaty ä gülüp seredýänime seretmäň, za kadrym aýlanýan adamlar eýýäm meň mimikamdan näme isleýänimi düşünýär. Işgärler. Işgärlerim, şägirtlerim, aşpezlerimiz. Mimikadan eýýäm düşünip bilýär. Ýa-da opredelýonnyý bir söz bilen şu taýda näme etmelidigini şolar eýýäm taýynlyk görýär. Ýagny men serwirowka edip durmmy? Beýan podaçam, oni uje görşüňiz ýala köp köpüsi dekoryny taýynlaýar, bezegini taýynlaýar, köpüsi sousyny taýynlaýar. Na samym deli şef razdaýot. Şef-powar täze naharlary fantaziruýt çykarýar.

Indi bizde-de şon ýaly bolýar, öwrenibem bolýar ony goly. Şu aňyrdan berilmese ýaman kynka diýýän ýene öwrenäýme. Ha, aşpezlige Mantýa beraýjak. Howp.
Tebigy berilýär-de. Berilýändir, hawa, ýüregi. Aşpezlik berilýär.
Aşpez ete hudožnik. Hawa. Suratkeş. Suratkeş näle çekýän bolsa, nähili ideýa bar bolsa şoňa görä-de, hudožnigiň misli bilen aşpeziňki na samom deli deň. Ýöne şef diýilýär, baş aşpez. Baş aşpez üç dürli bolup bilýär. Baş aşpez bişirýär, ýöne ýolbaşçylyk edip bilenok. Ikinji görnüşi ýolbaşçylyk edýär, ýöne bişirip bilenok. Üçünjisi iň agyry ýolbaşçylyk hem etmeli, bişirmeli. Lýuboý moment egindeşiňe egni bilen durup,

Güýji ýadyma ýetmiň öýdýän diýýär. Köplenç ýada barýan men bollar. Şo gün Şadyýar bardym. Näme sorajak bolýar. Garnyň dok bolmagy, aç bolmagy ýa-da aram iýmitlenmek sesiňe we aýdymy ýerine ýetirişiňe täsir edýärmi? Täsir edýär. Gaty dok bolup aýdym aýtmak bolmaýar. Kyn bolýar. Onda gaty doýmakan saňa aýdym aýdyljak bolýar. Häzir şu ýerde mähriban tomaşaçylar esasy tagamyny şef bize bermäkä Eneş Rejeýew we Türkmenistanyň at gazanan artisti siz üçin iň saýlama aýdymlaryndan aýdyp bersin. Soňam şefim esasy tagamyny

Bezegimiz eta markowny i swikolny püre spokoýno iýibermeli, olam iýilýän bezeglerden. Gaty gowy bolupdyr. Balykdan manty. Birinji gezek edip görýäňmi Enes?
Balykdan tüýlüp dagy edip gördüm, tüwi dagy diýilýärler. Men mantysyz göremokdym.
Balykdan biz rawiolide diýýäs, böregem edýäs.

Şo manty şoňa bagşylar mantini iýjek diýseler, şonda bişirip berer. Sebäbi onuň resepti täze. Öňi ýok. Sag boluň. Eneş balyk, näme balykdy? Sudak. Sudak.
Ýerli balygymyz. Soçitaniýe, sudak bilen kabaçki, zeleni luk, ukrop. Eto oçi wkusno. Ondan başga-da hemişe-de ýa rekomenduýa dobawlýat.

Bularam şugunnurdan käşirden krem bar beňde.
Gara ene stekin söýýäni. Sagdyr, peýdaly. Slicer da, gawun, garpyz hemme da. Sagdyn ýetdi.
Sana. Pay pay. Ine men aýdymçylaryň derejesini şeýle saklasalar gowy bolýar. Oturlyşyk däl. Çüýşe däl. Wideolar görýän ýüregim gan sowaýar. Aýagyny edip durun, sorry. Gadyrdan tomaşaçylar, süýji aýdymam diňledik. Ynha, şefiň bize hödürlän gyzgyn tagamynam iýip otyrys. Alhamdulillah, şeýle owadan ýurdumyzda, abadan ýurdumyzda toý mekanlary, restoranlary bar. Bagşylaryň, aýdymçylaryň owadan owazy ýaňlanýar. We indiki bize. Aşpeziň hödürlejegi desert. Zakljuçitin.
Hawa, türkmençe datly diýýäsmi Döwlet şaha? Ýa süýji? Süýjülik.
Süýjülik diýýär. Süýjülik hödürleýär häzir bize aşpez. Ýöneş tagam hakda ýene iki agyz. Sudak balygyndan, gara undan taýýarlanan manty. Özem mantyny Gyzgalada aşpez Döwlet Permanow özüniň syr taýýarlaýan aşhanasyna taýýarlanan syr Syr mozzarella diýdikmi? Burrata. Burrata. Burrata syry.
Ýöne börek ştrihini goşupdyr. Ysmanak. Sady diýjek mene ysmanak goşupdyr we türkmençe edipdir. Eger-de kimde kim gyz gala gelip Sudak balykly manty ýese gelse Eneşir Jepaň tagamy diýseňiz aşpez göni biler sebäbi ýörite Türkmenistan atly artist Eneşir Jep üçin ýörite tagamdyr. Sag boluň.
Wah.
Hany bize aýdyp ber olyňa bişirmek. Tak. Biziň menýumyzda hiç hili desert ýok. Hemme ofisiantlardan sorasalar, näme desertiňiz bar diýse, desert at nastroýeniýa şef powera diýýär. Şefiň özüniň nastroýeniýasyna görä desert edýär diýýär. Şu gün desert bu zapečony persik. Zapečony persik

Aşpez Döwlet Permanow ejesiniň ýörite taýýarlaýan öý waflisi, waflisyndan, hawa, waflisyndan bir-de desert taýynlaýar. Maražna.
Hawa.
Men şu ýerde eje hakynda e, Döwlet siziň ejeňiz. Razny sal.
Siziň ejeňiz üçin. Eje hakynda şu setirler. Spasiba.
Oýlandym kän zatlar hakda. Kän ukyp başymdan geçen ekeni. Ýuwaş-ýuwaş bildim kimiň kimligini. Iň bir ýakyn ynsan ejem ekeni. Ýüregine salyp bar aladany, gülüp bildirmezden geçen ekeni. Her günün, sagadyn tutuş ömrüni biz üçin bagş eden ejem ekeni. Goý ejeňiziň ömri uzak bolsun. Sag boluň, janyňyz sag bolsun, spasibo bolşoe.
Ha, şu ýerde Eneşiň bir owadan aýdymy bar, Körpe balam seni göresim gelýär diýýär. Olam bar, onda eje hakynda-da täze aýdym bar-a, täze. Ha, onda eje hakynda täze aýdymyňyz bar-a. Hawa. Häzir şu ýerde, gadyrdan tomaşaçylar, size Eneşli Jepbaň eje hakynda aýdan owadan aýdymyny toýda ýerine ýetirdi, biz ony ýazgy etdik, size şony diňledýän. Sazy Söhbet Rozyýewiňki? Sözi täze.
Sözem a wi täziňkä. Täze bir aýdym. Şahyr Tädi Sädiýewiň 55 ýaş ýubileýine şahyr Tädi Sädiýewiň sözlerine Eneş Rejepow bir aýdym döretdi. Söhbet Rozyýew bilen bilelikde. Häzir şol aýdymy size hödürläliň. Aýdymyň ady Men saňa gerek eje, sen maňa gerek eje.

Häzir sagaman diňen garaşyň. Zakuski syrym burata taýynlyk görýäňiz. Soň syr nasartiýe taýyn görýäňiz.
Men Anton Nemäni. Şunu arkadan aýyrda. Magiýa wkusa diýip, Maýa planetadan bir kinoda şou görýän-de. I ani italiýada maştaplar kä nirde bolýara mo döwlet molades wot ýewropaň nemesine professionalizmine barypdyrlar şuwa görüp haýran galyp otyryn azerbaýjanda zatda bolýara nu aziýa çäklerinde köpüsi munça ýok maşallah oňa seret oňa seredä krasota prosta wau.

Ýöne hemmesinde-de ot imin organiku, frukty, owuşy hemmede ulanýan. Hemme zat ulanýan. Bazara özüm gidýän ýerden näme üýtgeşik zat çykdy? Aýwa çykdymy?
Myhmanlar gelýär möwsümleýin aýwa. Üýtgeşik bir iýjek myhmanlarymyz bar. Aýwanyň içinde palaw edip berýän. Aýwany imina zapikaýo, plov waýwe. Ili tuşony mäsa, saýwoý.

Käşirini köpräk goşsaňyz diýýär, gaty gowy tagam taýynlap bolýar diýýär. Nesip bolsa öýe barsam taýynlasym gelýär. Ýöne aslynda şu wagt Döwlet aşpez aýtdy, aýwa we hurma iň gowy görýän önümlemiň biri diýdi. Men hakykatdan hem hurmany iň gowy görýän iýmişlemiň we önümlemiň biri sebäbi düzüminde magniý köp. Gaty peýdaly zat. Magniý diýen zat adamyň beýnisiniň iýmiti şol. Rahatlyk, ruhy durnukgylyk.

Sag boluň.
Indi şu desert şu wagt ana o sirobyny guýup otyr aşpez. Bir zady aýtmaly, gyz galada, gadyrdanlar, gyz gala gelseňiz, menýuny eliňize alsaňyz, süýjülik ýok menýuda. Ondan näme süýjülik bar sizde diýip. Sekundę. Ýetdikmi? Süýjülik aşpezden. Gyz gala gelip menýu sorasaňyz, menýuda süýjülik ýok. Näme üçin ýok süýjülik?

Ýaşlara da ýol bermeli, hökman ynanmaly, nada dewerýäçe biz aýtsyn. Hmm. Ynanmasaň bolanok. Hemme ýüki özüň çekip bolanok. Onda ýaşlar diýeňizde arkaňyzdaky şägirtleriňiziň atlaryny aýdyp çykaryň, tanyşdyralyň. Arkamdaky şägirtler kän ýyldan bäri meniň ýanymda işläp ýören ogunlaryň biri Gülzamandan Muhammet Nur. Esas kömekçilerimiň biri. Soň Oraz. Esasy kömekçilerimiň biri. Ondan başga-da ýaş gyzlarymyz bar. Melike bar. Arzu bar. Elvira bar. Soň Seýit diýip bir powurlarymyzyň bir ogunlaryň biri bar. I Begenja bar. Gördüm. Köplenç komanda aşhanamyz kiçi, şoňa görä-de kompaktnyja Menü döredýäs. Şoňa görä kompakt iş ýöretmek üçin adam saýlaýar. Her aşhananyň öz prosesinde opredelýon adam durýar. Her ýerde her kimiň öz iş zolagy bar. Şondan daşary hiç kim işleýänok. Diňe öz zakazy boýunça işleýär. Şonda sistema dogry düzülýär i zakaz wagtynda berilýär. Indi başysyna işden açyk bolsun. Hani süýjüligem bir baha ber we şeýle sowal. Şägirdi ýetişdirmek aňsat zat däl. Öwretmek ukyby berilmese, ýöne öwredensoň goýbermek diýip bir zat bar. Şu proses kynmyka diýýän Döwlet? Şägirdi ýetişdirmek däl, şägirdi ýetişdirmänkäň şägirde gerekmi, gerek däldigini bilmek iň esasy zat. Esli adama gerek bolsa şul hünär şägirde ýetişdirmek gerek ýa şägirt özi ýetişýä. Eger-de adamy zorlap ýetişdirjek bolsaň ýa hemmesine maslahat berýän.

Öňüne gürleşmändik. Men süýjülik taýynlanda-da, şetdalyny bişirip, şoň bilen süýjülik taýynlady. Şetdalam Eneşigiň gowy görýän iýmişleriniň biri eken. Gara, meň öňümdäki süýjülikde şetdaly bar, garpyz bar, gawun bar, böwürslen bar, hurma bar, narpyz bar we iň esasy zat ejäň mähri ýugrulan kökeleri bar. Aram. Bagt beren gülälek. Hmm. Näme ýene şular ýazgy etjek bolýar. Ýa döwlet sen energiýa gowy bolup. Hiç başa baranok. Ha gelip gelip oň şu taýda bolşuny görýäňmi? Döwlet.
Jemlede beren. Süýji tagamlardan, süýji söhbetlerden doýma ýok, ýöne aşpeziň hem gaty işi kän, müşderisi kän. Bagşymyzyň hem gaty işi kän. Heý şidi gülälek ýaly işsiz däl. Güllikçe siziň bilen hoşlaşýas. Sözüňizi jemläp bize seredip oturan gadyrdan watandaşlarymyza aýtjak arzuwlaryňyz barmy? Birinjiden ullakan komandamyzyň adyndan ullakan minnetdarlyk bildirýän. Biziň restoranymyza geleniňiz üçin, biziň tagamlarymyzy dadanyňyz üçin. Işiňizde, maşgalaňyzda ullakan ullakan üstünlikler arzuw edýän. Elmydama şu iýen tagamlaryňyz ýaly durmuşyňyzam tagamly bolsun. Hawa, elmydama aýdýan aýdymlaryňyz şu tagamlar ýaly tagamly bütin dünýä tanap, ondanam has gowy tanamagyňyzy arzuw edýän. Biziň gapymyz hemişe size açyk. Sag boluň.
Allah sag boluň.
Taňry ýalkasyn.
Gowy gowy tagamlar taýýarlap minnetdar. Adamlaram näme oňarsalar şu hakyky bir arap Daýy bir näme ýaňky peýdaly naharlary iýseler gowuda. Derman içeniňden köplenç şular ýaly ýeňil gowy naharlardan bir näme awaşnoý diýäýem. Gök. Gök önümlerden zatdan taýýarlanaýan zatlar köp iýseler menä gowy görýända. Hemmäň janyňyz sag bolsun görjegiňiz gowy bolsun. Tobrumyza da Allajan Ullahan sag bolsun nesip bolsa geler. Gyzlar bilen hem geler, işgärler bilen hem geler. Bilereksen bilejegitte geler nesip bolsa gaty gowy tüweleme. Allajan ömrüňiz uzak bolsun. Görüşmek gowy bolsun. Işiňizde üstünlik hemmäňize. Siz Bilerekjan size de alyp baran işinde uly üstünlik. Daim öz ýüregiňizde bekleýän bir bir arzuwyň bardyr. Sen şu zatlar etmek bilen halka näme ýetiresiň gelýän bolsa, şo ýetmeli Ýetirmeli zadyňy ýetir sen halka. Ämin. Allajan.
Gowy söz aýtdy Eneş mähriban tomaşaçylar şu wagt. Halka ýetirmek isleýän bir zadymyz bar. Ak kepder production-yň ýigitleri dur şu wagt näçe kamera? Giden kamera we şu ýigitler mendenem bir sagat öň geldi. Şef bagyşlaň biraz garaşdyrdym. Ýöne umuman halka ýetiresimiz gelýän bir zat bar gadyrdan watandaşlar. Ýurdumyzda ussatlar bar. öz işini söýýän we yhlasly ýaşaýan ynsanlar bar. Şu gün şolaryň iki tebeleriň bir saçagyň başynda men datly tagamlary iýdim. Ussatlaryň barlygyny görkezmek, işine yhlasly adamlaň barlygyny görkezmek we sungat döredip bilýän watandaşlarymyzyň barlygyny görkezmek şu proýekt bilen meniň iň uly maksadym we Architector Productionyňam iň uly maksady şol. Şu günlükçe siz bilen hoşlaşýas, gepleşigimiziň indiki sanyny duşuňyzdan geçirmäň, bul aşhana, aşpezlik sungaty hakyndaky täze proýektimiz, proýektimiziň adam Ak telpek. Ikinji sany size hödürledik, üçünji, dördünji we beýleki sanlarynda myhmançylykda kimleri göresiňiz gelýär, nähili tagamlary dadasyňyz gelýär ýa-da ussat aşpeziň haýsy okuw sapaklaryny, nähili tagamlaryny göresiňiz gelýär, ýazyň, garaşýas kommentariýalarda. Owadan ýurdumyz, abadan ýurdumyzda Arkadagly Serdarymyza we Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza ömür dileýän. Bedewatyňyzy büdremesin, Arkadagly Serdar! Ykbal tuguňyz titremesin, Arkadagly Serdar! Topragyňyza ýaman pälle ädilmesin, bitin çöregiňiz hiç wagt gädilmesin! Ýurdumyzda çagalaryň gülküsi eşidilsin, guşlaryň sesi eşidilsin, hemem saçagyňyz şunýaly datly desterhanymyz